Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal lilkom biex xewqat tajba ta' Tiger Tiger, La Naturelle, All Italia, Valjo,

Nilqagħkom miegħi ħbieb għal programm ieħor What's Cooking. Għandna 25 minuta flimkien qed inħossi sħana is-sajf daħal sew bil-qmis tal-Hawaii niftħu ftit għax inħossu sħana la volja u lejsi ġo studio. Nispera li kulħadd jinsab tajb. Illum għandi żewġ riċetti għalihom li huma vegan, vegan. Għandna lemon meringue eh, pie imma sa tkun vegan u għal min ma jafx Il-juices li jkun fil-landa taċ-ċiċri msajrin. Dik meta tkun vegan tista' tiwwippja minflok l-abjad tal-bajd biex tagħmel il-meringue. Dik hija l-ewwel riċetta tagħna llum, verament hija tajba bit-togħmiet tal-larinġ u lumi u mbagħad narawha flimkien. U mbagħad għandi ukoll għandi t-tieni riċetta li hija a triple layered peanut caramel fudge bar. Again hija vegan, ok, mhux qegħdin nużaw ebda prodott li jiġi minn l-annimali, Hija tajba ħafna bil-maple syrup, bit-tamal, bil-karawet, sa nagħmlu tip ta' caramel. Dik hija t-tieni riċetta. Nispiċċawha biċ-ċikulata mdewba, l-coconut, il-karawet u kos sea salt, il-melħ oħxon. Nibdew? Ħa nibda bl-ewwel riċetta. Mela jien ħa nibda bil-vegan lemon meringue pie. U ħa nibdew bl-għaġina, imma, oops, niċċekkja li jkun mixgħula, għax mhux l-ewwel darba bdejna l-programm u tkun mitfija. Ħa ngħidx sa nagħmel, l-ewwel nett, għandi 170 gramma karawells. Ħa nagħmilhom ġol-forn biex nistgħu nixwuhom. 200 degrees, dejjem għandhom bżonn xi għaxar minuti. Ħa nibdew bihom ħalli ma ndumux u nistgħu nkomplu l-programm. Mela, Two hundred degrees, fakkruni. Mela ħa nagħmlu l-għaġina, ukoll l-għaġina peress li sa nkunu qegħdin nagħmluha vegan, ħa nkunu qegħdin nużaw a plant based spread li dalwaqt taraw hawnhekk. Hawnhekk għandna dqiq, tliet mitt gramma dqiq, a simple plain sweet pastry. Plain flour m'hemmx icing sugar, sorry m'hemmx baking powder, hawnhekk għandi z-zokkor 80 gramm jekk m'iniex sejjer żball, għandi ftit vanilla u hawnhekk għandi l-plant based butter voudri dan ma jiġix mill-xaħam tal-annimali normali, dan huwa magħmul plant based fuq il-ħaxix biex għandna bżonn 150 gramma hawnhekk għandna 250 ħa nneħħi biċċa u nibda nagħmel din ir-riċetta. Issa nagħmlu ħafna għaġejn differenti waqt il-programm. Illum ħa nagħqad bl-ilma mhux bl-isfra tal-bajt lanqas bil bil-ħalib ġast bl-ilma biss. Riċetta sempliċi Nibbrizzjaw kollox flimkien, inġibu għisa breadcrumbs u mbagħad kull ma ħa nagħmel ħa nżid ftit ilma li għandi hawnhekk, ftit iktar icing sugar imwaħħal fuq dan. Inżidu l-ilma U nistenna huwa ta' qatt faċli. L-għaġina lesta. Idealment nitfgħu ġol fridge għal 15-il minuta qabel niftuha. Jien hawnhekk għandi l-forma spring based flantin ħa niksija ġol forn baked blind. Nerġgħu niġu lura nkomplu biex nagħmlu l-mili. Mela hawnhekk għadna kif lestejna l-għaġina vegan sweet pastry ġol-forma ġol-forn. Sintendi jien għamilt fast food, jien hawnhekk għandi waħda diġà lesta u kiesħa. Ħa nagħmlu il-mili, dak il-vegan lemon meringue filling. Minflok se nużaw ħalib jew affarijiet hekk, illum se nkunu qegħdin nużaw il-coconut milk, again plant based. Mela jien hawnhekk għandi bott coconut milk, Li sa nagħmel, ħa nitfa' tliet kwarti minnu hawnhekk, imma sa nħalli ftit biex jinħawwad ma' erbgħin gramma, erbgħin gramma corn flour. Għax ovvjament il-corn flour huwa dak li sa jgħaqad din ir-riċetta. Ħa nixegħlu. Irridu nsaħħnu l-ħalib, il-coconut milk bħal meta nagħmlu riċetta normali basikament u l-corn flour nżiduh mal-likwidi u dan sa jgħaqad dik ir-riċetta. Mela hawnhekk għandi 40 gramma corn flour u għandi ftit mill-coconut milk u jien diġà qed inxomm irwejjaħ ifuħu. Komplement ta' ingredjenti hawnhekk għandna it-zokkor, zokkor icing għandna 130 gramma Dak sejr hemmhekk, nġib marfa oħra, u kif għatilkom kull ma rridu nagħmlu ehm, insaħnu il-ħalib sakemm kważi jibda jali inżidu it-taħlita tal-corn flour u naqdu din ir-riċetta. Once li tkun sħuna u għalliet, Ovvjament nitfgħuha fuq l-għaġina. Għandi wkoll hawnhekk għandi 160 millilitru meraq tal-larinġ u l-lumi u mbagħad għandi l-qoxra maħkuka ta' larinġa u l-qoxra maħkuka ta' żewġ lummijiet. Dawk huma t-togħmiet għal din ir-riċetta. Issa jien din propjament irridha tagħli malajr. U hawnhekk huwa l-bażi ta' din. Mela jien kull ma rrid nagħmel nistenniha tagħli, nitfa' il-corn flour, once li tagħqad nitfagħha ġol-forma. Ħa nkomplu. U hawnhekk għandna l-filling lest, il-mili għal dik il-vegan lemon meringue pie. Hawnhekk jien għandi l-forma tal-għaġina, din dieħla ġo fiha u idealment inħalluha tagħqad ġol-fridge għal siegħa. Dik lesta. Sempliċi ħafna. Flok tagħmilha bil-pakkett jew hekk minn kol ma kellna bżonn. Xi coconut milk, zokkor, kellna l-meraq tal-lumi, l-arinġ, il-qoxi maħkuka, mhux faċli. Mela dik hija lesta lesta biex inżejnu iktar tard bil-mereng tal-meraq li joħroġ minn ġol-landa taċ-ċiċri. Jiena hawnhekk ħanibda t-tieni riċetta. Ħa nagħmlu il-base ta' dawk iċ-chip layered coconut peanut caramel bars. Mela jiena hawnhekk għandi dawn ara. Għandi 110 gramma medjool dates, dak it-tamal ikun vera kbir u soft. Għandi 110 tinsewx tridu tneħħu l-biċċa tat-tarf u l-għadma. Magħha ħa nżid dawn l-ingredjenti. Għandna marfa ġunġliel iswed, żewġ imaref pumpkin seeds u għandi wkoll żewġ imaref kokkotina. U din sa tkun il-base għal din ir-riċetta għandi wkoll eh, jew pecans jew ġews. Ħanara kemm għandi hawnhekk għandi 90 eh, gramma pecans jew walnuts. Dawk diħlin hemm ukoll. Kol ma sa nagħmlu, din hija simli bħal dawk it-tip ta' protein balls. Ehm, ġili għamil cheesecake b'dal mod ukoll, il-base tal-vegan cheesecake. Nibrizzjawa. Perfetta. Issa din kull ma rridu nagħmlu ma la tinsewx Hekk tkun naqra niexfa, inżidu l-etikil ftit ilma. Jien hawnhekk għandi eh, forma, suppost tkun kwadra u di square xi 7 u 8 inch. Li sa nagħmel ħanaqbad din it-taħlita u sempliċi ħanifrixa fil-qiegħ. Wara nifrixa nistgħu nibdew il-layer tan-nofs. Il-layer tan-nofs bil-maple syrup, il-karawet eh, u dawk il-karawet li sajran ġeħol. Ħanagħmel din u nkomplu biex nagħmlu l-mili. Ħa ngħidilkom x'għamilt. Dak il-170 gramma karawett li ssajjarna ġol-forn, meta ħareġ minn ġol-forn dritt għal ġol-food processor u ħa nagħmlu peanut butter, fil-fatt kważi hemm qiegħed. Hawnhekk dik it-taħlita li dalwaqt norjilkom hija verament tajba, ġiet qisha peanut butter, ok? Ħwieji meta tagħmlu almond butter, peanut butter, huwa sempliċi, oops! Kull ma tridu tagħmlu, taqbdu dak il-lews, il-nats, il-pinas li jintkom sajjartu ġol-forn, kif għadu kif ħareġ minn ġol-forn, kull ma tridu tagħmlu tibblizzjaw. Idum jisu 15 minuti. Mela ħan ibdew biex nagħmlu ehm, dak il-mili, it-triple layer għax għandna il-layer tat-tamal, it-tieni layer bil-karawet, Umbat sa namlu dan layer issa li sa jkollu eh, it-ti il-aħħar layer biċ-ċikkulata. U iktar togħmiet. Mela, jien hawnhekk għandi kazzola. Ħa nżid hawnhekk 110 gramma coconut oil. Issa parti t-toma u ovvjament iż-żejt li hu. Dan ħa nżiduh għat-toma u biex jgħin biex jaqat. Mela 110 gramma. Ħa nżid ukoll żewġ kuċċarini vanilla extract. Ħa nżid ukoll karawett imsajjar, hawnhekk għandi 25 gramma qattajthom biċċiet żgħar, for the chopped roasted peanuts. U ħa nżid ukoll 180 gramma maple syrup. Infakkarkom din hija a vegan triple layer Chocolate Peanut Coconut Caramel Bomb u din sejra fuq in-nar. Li sa nagħmlu ħa nżidu dit-taħlita tal-peanut butter li għadha kif għamilna u nsajruha fuq in-nar għal xi żewġ minuti tliet minuti li sa jiġri peress li hemm il-maple syrup u z-zokkor hemmhekk Ħa nkunu qegħdin nagħmlu xi tip ta' mili naqra iktar magħqud. Iz-zokkor se jibda jikkaramellizza mal-peanut butter u dak sa jkun il-filling, il-mili li sa sa jmur hemmhekk fuq dik il-layer ta' tagħmal. Mela, ħa nlaqtu sew. Iżda kif għadtilkom din sa ddum qisha żewġ minuti, tliet minuti. Ir-riċetti li qed nagħmel illum jien għandhom qisu two to three stages għal kull kull biċċa minnhom. Ehm, once li tkun qed tistenna xi ħaġa taqgħad jew xi ħaġa, ovvjament tista' tkompli l-faċenti tat-tar jew tagħmel xi ħaġa oħra. Mela, kull ma se nagħmel ħanħalla t-taħlita flimkien dak il-peanut butter se jibda jinħal u nsajru għal 2 to 3 minutes. Umbad neqilbuha fuq il-base u ndaħluha ġol freezer għal sija. U hawnhekk din issa hija lesta, qisha l-mili tat-torta tal-lewż. Għamilna dak il-peanut butter hemmhekk, żidna l-maple syrup, il-coconut oil u żidna wkoll il-karawett imfarrak, kien imsajjar ukoll. Issa kull ma rridu nagħmlu kif għadtilkom qabel, din trid tidħol ġol-freezer. Nifirxu dal-layer hawnhekk fuq il-base, ġol-freezer għal siegħa, U meta niġu lura din tkun maqdet niksuha biċ-ċikkulata, iktar karawett u coconuts u ftit melħ uħxon fil-wiċċ. Mela sadattant jien bdejt nagħmel il-merenga għal fuq il-lemon meringue pie li hija vegan. Issa kif għatilkom fil-bidu, l-għanda chickpeas, il-mera li joħroġ minnu hekk tiwwippjah bil-wisk jiġi meringue, li għamilt once li tela' u ġie xkuma, żidt 130 gramma icing sugar u ftit vanilla u hawnhekk għamilna l-meringue. Issa, għal min ma kienx jaf, iva, dan huwa l-mod kif tistgħu tagħmlu a vegan meringue, ok? Is-sajjar għal bħas-soltu ġol-furn iżatti l-istess. Mela qabel inżejnu il-lemon meringue pie li hija din, issettjata, kollox lest, irridu nispiċċaw il-coconut fudge peanut triple bars jew għandhom isem vera twil, ma nafx kif tajthom dal-isem, kull ingredient li hemm fih semmejtu fil-riċetta. Mela dik lesta minn ġol-friża. Kellna il-layer bit-tamal u bin-nuts u ingredjenti u mbagħad għamilna dak il-mili bil-peanut butter home made. Issa jiena hawnhekk għandi ċikkulata skura u li sa nagħmel ħa nħallat qisu żewġ imgħaref peanuts u għandi naqra toasted coconut. Ħa nħalli ftit għat-tiżjin. U li sa nagħmlu ħa nħawdu kollox flimkien. Għal min qed jarana hemm chocolate bar partikolari li għandu dawn it-tomiet mingħajr il-coconut, vudi qed nipprova nagħmel xi ħaġa simili jien. U malaj malaj, għax ovvjament din hija kiesħa, nifirxuha Nerġgħu ndaħluha fil-fridge jew fil-freezer ġast biex dal-wiċċ jaqat. U ma tinżejnu. Tajjeb. Issa jien qabel nispiċċa għandi ftit mel-ħoħxon u dak sejjer fil-wiċċ. Mela, din se tinxef u naqtawha biċċiet. Mela ħa nagħmlu hawnhekk il-mereng. Mela jien din ħa nitfaħħa fil-ġempa lissa. Hawnhekk għandna l-mereng. Issa għandi l-paletta hawnhekk. Għandi piping bag with a star nozzle u li se nagħmel ħa nippajpja dil-meringue. Issa bot wieħed għandu ħafna so jkollok kwantità kbira ta' meringue. Issa ħan neħidin minn hawn, tin tiġi hawn, U nistgħu nagħmlu li rridu. Jien ħa nagħmel selezzjoni ta' stars, rosettes. Ħa nilgħab naqra hawnhekk. randomly, vurdi mux kollox l-istess. U din tmur ġol-forn jew fuq temperatura għolja malaj, jew inkella fuq temperatura naqra iktar baxxa u tiġik naqra iktar crunchy. Inħalli fidejkom. Jien hawnhekk sa nkompli nippajp u nitfaħħa ġol-forn u niġu lura biex nagħlqu l-programm biż-żewġ riċetti tal-lum. Ibqgħu hemm. U hawnhekk iż-żewġ deserti lesti għalikom illum, ħanibdew bil-vegan, żewġ riċetti li huma vegan illum, il-vegan lemon meringue pie. Għamilna dak il-pastry base bil-plant-based Bata, kellna wkoll it-tqi, l-icing sugar u għamilna dik l-għaġina, bbejkjajnieha blind u għamilna dak il-mili, użajna il-coconut milk biex għamilna il-mili bil-larinġ, il-lumi, ftit zokkor, għaqadnieha bil-corn flour u mbagħad once li għaqdet għamilna l-meringue mhux bil-abjad tal-bajd bħas-soltu imma b'dik dak il-mera li joħroġ mill-bott taċ-ċiċri Niwwippjawh, inżidulu ftit vanilla essence u ftit zokkor u ppajpjajnih bħal meringue normali u dik daħlet ġol-forn biex tieħu l-kulur. Hekk ċiduha iktar crunchy fuq nar baxx għal iktar ħin, hekk ċiduha soft iktar nar għoli u għal ftit ħin. U hawnhekk għandna dawn iċ-Chipple Chocolate Coconut Caramel Peanut Bars. Huma verament tajbin, il-base bil-cocoa, kellna s-seeds, kellna l-medjool dates, għamilna l-peanut butter fin-nofs u koll crushed toasted peanuts, maple syrup u dak il-wiċċ bil-melħ, ċukkulata skur u aktar coconut u peanuts. Dak kollu għal-lum, nirringrazzjakom u nerġa' niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Ciao!

Strand Palace Agency Limited, Interspar Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.